Finlandiýaň okuw sistemasy, okuw ulgamy hemme ýerde görelde görkezilýärde. Men bara Finlandiýaň türen uniwersiteti diýip kän eşitmedim. Finlandiýada uniwersitet okamana gidýänler bar. Finlandiýadakylar Finlandiýa uniwersitete asoba bir aýratyn bir üns berjek bolup duranok. Esasy kiçi ýaşlara näçe kiçä düşse Hatda şu ilkinji müň günde bir zat etmeseň, soň gijä galýaň diýen ýaly birhili ponýatiýa bilen ýörler. Iň kiçilere, şol mekdep ýaşyna çenli çaga bermeli zatlary dogry berseň diýýär, ilkinji müň günde dogry berseň, galanyndan soň ömrüne çaga hiç zat etmek gerek ýok, çaga öz ugruny özi alyp gidýär. Hatda näme uniwersitet saýlajagyňam. Aýtmak gerek ýaly, oňa özi saýlap gidýär diýip. Ýalňyşmasam, Italiýada uniwersitetlere girişiň synagy ýok. Men näm, lukmançylyk okajak diýseň, baryp, dokumentleriňi tabşyryp, göni lukmançylyk uniwersitetine giribilýäň. Ýöne, okap gutaryp bilmeseň, o seň problemaň. Ýagny diýjek bolýanym, eýýäm o meseleler eýýäm çözülipdir. Kiçilikde çözülipdir-dä, ol uniwersitete gelen wagt eýýäm ekzamen bolup, ýaryş bolup, o synagdan geçip, onsoň o müňlerçe adamyň arasynda saýlanyp, oň ýaly däl. Eýýäm kiçilikde çözülýär. Şoň üçin azaram berenok ol uniwersitete gelen wagty okajak bolan uniwersitete egzamini gir ýa-da girme. Kiçi ýaşly synplarda Daniýa, ýalňyşmasam Daniýa, Norwegiýa şoň ýaly ýurtlarda kiçi ýaşlarda altynjy klasa çenli, ýedinji klasa çenli baha goýlanok, egzamini alnanok. Ýa-da birem öýüşi berlenok. A ekzameni alýanlar öý işi berilenok. Hemme zat mekdepde çözülýär. Ýagny uly adamlar işi işde edýärde öýe gelip öý işi edenok-a uly adamlar. Çagalaram şoň ýaly. Mekdepde öwrenmelimi öwrenmeli. Öýüne gidensoň öý işi etmek gerek däl-le. Öwrenmejek bolsa mekdep nämä gerek diýen ýaly bir ponýatiýa bilen kiçi çagalaryň bilim almagyna, dogry bilim almagyna gaty ähmiýet berýär ösen ýurtlarda. Singapuram şol nemeleň hatarynda. Hatda Singapuryň nähili matematika sorag çözüş metody diýip Singaporean method diýip bir hil metodlar bar, üýtgeşik-üýtgeşik. O ýa-da Montessori mekdeplerini eşidendiris, ýagny çagalary kiçilikden obýektleriň üsti bilen terbiýelemek, ýetişdirmek, mekdebe çenli çagalarda. Şu wagt Merdan mugallym gaty dogry belläp geçdiňiz Ýewropa ýurtlary barada. Mysal üçin Ýewropanyň okuw sistemasy biziň okuw sistemamyzdan ýagny Orta Aziýanyň ýa-da öňki SNG ýurtlarynyň okuw sistemasy. arasynda nemes bilen tapawutlanýar? Dünýäniň iň güýçli uniwersitetlerinde biziňki ýaly gündelik para gatnamak ýa-da gündelik leksiýa gatnamak olar ýaly zat ýok. Mysal üçin, Fransiýada nähili? Fransiýanyň okuw sistemasy şular ýaly gurlan, eger-de biri, mysal üçin, medisina okamak isleýän bolsa, birinji kursa bakalawra hemmäni alýarlar. Iki müň student bolsun, üç müň student bolsun, hemmesini alýarlar. Ýöne ikinji kursa diňe üç ýüz kyrkysy geçýär. Galanlaryna ikinji gezek şans berilýär we olardanam ikilenji ýyl ýene-de üç ýüz kyrkysy geçýär ikinji kursa. Beýleki galanlary, ýagny geçip bilmedikleri, olara soň hiç ýyl şans ýok. Olar eýýäm çorny spisaga düşýärler. Diňe Fransiýada däl-de, eýsem Ýewropa ýurtlarynda-da olaryň medisina okamaga indi şans ýok. Sebäbi olarda hasap edilýär, sen luzer, seniň okamaklyga, seniň ösmeklige hiç hili ukybyň ýok. Sende şolar ýaly hyjuw ýok. Şonuň üçin o taýda hiç hili kontrollyk ýok birinji kursda. Sen gatnaýaňmy sapaga ýa leksiýa gatnaňokmy, sen agşam kluba gidýäňmi ýa başga zatlar edýäňmi, olary hiç hili gyzyklandyranok. Birinji kursdan soň ekzameni tabşyrýaň, geçip bilseň, geçýäň, geçip bilmeseň geçeňok. Elbetde olar hemme okuw materiallaryny, hemme okuw informasiýalaryny berýärler. Eger-de sende mydamalyk ösmäge ukyp ýok bolsa, Onda sen ikinji kursa geçip bilmeýär. Ve şul ukyp, meniň pikirimçe çagalykdan berilýän käýdi. Sebäbi eger-de çagany kiçilikden analiz etmäge, özüni ösdürmäge, öňüne maksat goýup, şol maksatlara ýetmäge bolan häsiýetler bilen ösdürseň, çaga özüni hemme ýerde alyp çykýar. Aýdyşyňyz ýaly, diňe finans ýagdaýda däl-de, oňa maşyn alyp berme, oňa jaý alyp berme, ýöne çaganyň intellektual ösüşine hökman ýagdaýda ene-atalar kiçilikden inwestisiýa etmelikä diýýän menä.